השגחה פרטית, דער רבי איז מיר יעצט פארנומען מיט דיר אין יעדן צער יעדן ריר, די לשון אור החיים הקדוש עיין לך שעה ורגע שעיין השם יתברך עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו ובין בבחינת רוחו, יעדע מינוט טוט מיט דיר דער אייבערשטער, ער טוט מיט מיר יעדע מינוט צו א ציר. דא שטייט רוי פון שבירה לב ומחבר של עצבותם. און שפעטער שטייט מונה מספר לכוכבים. א דאקטאר היילט אויס, ער זעט ער דארף די רפואה. ער קוקט נישט אויף די עצבות ארום און ארום. ער קוקט נישט אויף די עצבות ארום און ארום. ער זעט ער דארף די רפואה און דאס גייט ער נאך. זאגט ער ביים אייבערשטן נישט אזוי רוי פון נישט וויאזוי לייב איז א דאקטער וואס מחדש לעצבות אויף די אלע עצבות'ן, און מיינסט נאר גרויסע עצבות און מיינסט קליינעקייטן נישט, זאגט ער מונה מספר לכוכבים, ס'איז מספר מען מספר'ט מדי דמני, מדי דמני. ווי א פאזל, ווי א פאזל, ס'איז דא א לאך, א לאך, צו א קרומע לאך, א שיפע לאך, ווייסט מען אין דעם לאך דארף אריינגיין עפעס, אזוי יעדע לאך די מוזט דא אריינגיין, ס'איז אלץ מצוי מדי דמספר, ממילא נעמט עס אוועק בחייה של חינם. זאגן א דארפסמאן איז אריינגעגאנגען אין שטאט. ער האט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט א רעד לייט, א רמזור. ער האט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט א רמזור. ער שטייט און ער זעט ווי א גרויסע שיירה מיט מאשינען שטייט פאר אזא איינער איז אין אנהייב. זאגט ער, אזעלכע איידעלע מענטשן דא אין שטאט, אין דארף אזא זאך וואלט מען אנגעהויבן זיך צו רייסן, און מען וואלט אים געשריגן, ריר זיך! און דא אלע זענען שטיל, קיינער שרייט נישט, קיינער גארנישט. אלע זענען שטיל. איידעלע מענטשן, ער הייבט אן צו פארן, אלע פארן נאך. איידעלע מענטשן, ביז איינער האט אים מסביר געווען, דא אויבן איז דא א רעד לייט, די פארבן, ס'איז געווען פריערט רויט, יעצט איז גרין, די רמזור, האט אים מסביר געווען, ס'איז אלץ פון אויבן. אז דו וועסט פארשטיין גוט גוט, עס אריינלייגן אין קאפ אז ס'איז אלץ פון אויבן, וועסטו אויך נישט זיין נישט אין כעס און נישט נערוועז און נישט דערנערווירט, וועסט פארשטיין ס'איז אלץ פון אויבן. צומאל זאגן זיי אה, פארוואס איז מען נישט צוקאכט? פארוואס שרייט מען נישט אויף אים? ווייל מען ווייסט אז ס'איז דא די אור און די רמזור דארט און איז רויט. איין זאך. די צווייטע זאך, ער ווייסט אויך אז א מעשה פון אפאר מינוט, נאך אפאר מינוט איז ווערן גרין, ממילא בארואיגט ער זיך. און א דריטע זאך ווייסט ער, אז טאמער מ'וועט יעצט פארן און פון די אנדערע זייט קומען דא מיט מאשינען, אז מ'וועט אים נישט פאלגן, וועט דא באלד זיין געהארגעטע און פארוואונדעטע. ווען דאס זיין געהארגעטע און פארוואונדעטע זאל אויך וויסן, זאלסטו וויסן אז ס'איז אלץ פון אויבן, און ס'וועט זיך באלד בייטן די פארב, און זאלסט וויסן אז אלץ פון אויבן מיינט עס נאר דיין טובה, עס איז מונע צו זיין הרוגים מיט פצועים אוועקצונעמען.